Менә этнокультурный паркка килдек. Э, татар йорты. Э, бездә бит инде шулай кыйма алдан, аннарысын инде бизәлгән капка матур гына. Вот, э, милли узорлар белән. Идрис абый, ничә кеше килдегез? А? Эш кеше. Нәрсә белән программа алып килдегезме? Юк, кунакка гына килдек. Алхамдулилла. Шамиль абый безнең, Ильяс Гумерыч и Анвар абый, алхамдулилла. Менә безнең татар кызлары шундый бик матур гына милли милли киемнәрдә төшкәннәр. И хәзер эчкә кереп, эчтән күрсәтәбез сезгә, иншалла. Татарның йорты бит инде ул арба обязательно, атсыз бит инде татар булмый. Вот, ат арба белән бөтен нәрсә дә утыны да кайткан, печәне дә кайткан. Атлы йорт ул бай йорт саналган бит инде. Вот, безнең күршедә төрекмәннәр, төрекмән кардәшләр. Э, обязательно йортта бит инде абзары була аның, мал карый торган, анда чанасы кергән. Вот, ат чанасы тора шунда. Бик матур гына эшләгәннәр тоже, ансамбльне. И менә хәзер мунчасы бар, бик матур гына. Э, карагыз, э, ничек бизәлгән ул шмаклары. Шмаклары алгы ягы, алгы ягы шушылай. көнчыгыш ягы дияргә инде кыйбла ягы менә шушылай була безнең талиб хәзрәтебез йөри сүләп күрсәтеп кунакларга хәзер иншалла эчкә кереп эчке яктан татар йорты менә тәрәз бизәкләре шушындый

Эчке якта менә эшләнгән шундый татар стилендә кергәчендә бер матур гына көзге куйганнар. Менә безнең әбекәйләр дә шундый көзге буладыр и һәм өстәл, татар өстәле бит менә шундый чынаягы, кыймагы, бәлеше, тегесе монсы. Бик матур сәгать. Бу гөлләр бит инде ул обязательно бездә була. И сәке, сәке куелган. Сәкедә бөтен эш эшләнгән. Ашагар, ашавы да шунда, йоклавы да шунда. Ну, искиткеч менә Илдус беләсеңме нәрсә? Игә кергәчтен исе дә әле аның шушындый теге әбкәйләр исләре. Каян калган. Менә шундый бер матур гына не бар? Трильяж диергә инде моны. Трильяждыр. И менә монда, наверное. Ассаламу алейкум. Бу нәрсә безнең? Монда ут юк, ә? Менә шушындый э, савыт саба куя торган урыннар. Ну, монда кызганычка ни юк, освещение юк. Бу май яза торган нәрсә булгандыр инде элек. Монда гөбе дип аталамы бу? Гөбе. Әйе. Монда каймакны салганнар да шуны. И суга да суга. Басканнар, басканнар пока. И май чыга инде. Май чыга, сепаратор.

Шулай инде бу. Э, Өй эшләре өчен.
Әйттеләр моны беләсезме нәрсә диеп. Ит бүреләр. Э, нәрсә? Моны әвәли торган диделәрме, Асия апа? Бу нәрсә бу? Ул менә безнең якта клаша диләр. Аны менә выдал выдал белән бер нидән киң була, ул зур, бу кечкенә бит. Әйе. Анда он илиләр. Ага. Э, туй фәлән булганда или йорт кытларга барганда анарга матур иттереп бер ягына әтәй, бер ягына ниләр

Ну, электригеч, чуен электригеч. Чуен, чуен алалар.
Чуен электригеч.
Әйе, тегесе соскы.
Тегесе соскыч.
Соскыч.
И менә шушындый мотор гына печ башында лампалар да бар. Хә, теге якны карыйбыз. Теге якны карыйбыз. Так, бу видео